Tişleriñiz bar, demek, aşap olursıñız bugün, e? Ne aşamağa istesiñiz? Ne pişirecemiz? Tanıbasıñız, bizde neler bar? Hamır. Hamır. Qaşqaval, yumurta, tavuq eti, pomidor. Doğru. Un da bar. Demek, ne yapacaqmız? Samsa. Samsa. Samsağa oşaye biraz. Doğru, samsa yapacaqmız. Lâkin. Amma qaşıqqa balda qoşacaqmız. E, endi baqıñız, balalar, biz ne yapacaqmız. Oqlavlarnı şimdi çetke alamız. Tahtalarnı men sizge bereyim. Siz tavuq etini, pomidornı ve qaşqavalnı doğraycaqsıñız. Yahşımı? Qani, mından pıçaqlarımıznı alamız. Pıçaqlar. Qani, qaşqavalı. Yahşı. Mana pıçaqlar, mana saña qaşqaval. Tek episini kesme, bizge bir episi kerek olmaycaq, yahşımı? Kim et kesecek, doğraycaq, kim pomidor? Men pomidor. Ayşe pomidor, demek, Rustem et doğraycaq, men saña yardım eterim, yahşımı? Bax, canım, mına böyle men saña kesip bereyim. Endi bax, mına böyle incecik etip. Böyle uzun şekilde kesesıñ, yahşımı? Tek ince çek yapmaq kerek. Sen pomidornı tomalaçıq etip doğraycasıñ. Baq, mına ortadan bölüp berem. Yahşımı? Rustem, sen ise et doğraycasıñ. Qollarımıznı yuvdıq, e, balalar? Er kes yuvdımı qollarını? Er kes. Maşallah. Demek, baq, men sağa yardım eterim etni doğramağa. Bunı böyle keseçiklerge etni de biz qavurmaycamız. İncecik etip doğraycamız, yahşımı? Qana, tut. Etni ekinci qolunen tut, men sağa yardım eterim. E, sen et doğramağa bilesiñmi? Ya da yoq, tamam, tut yahşı etip, bunı böyle etip tut. Aha. Ekinci qolumıznen bunı böyle etip doğraymız. Kördiñ, nasıl ola? Mana. Qani, balalar, kim birinci doğrap bitirecek? Ne isteyim men birinci. Sen birinci olmağa isteysiñ? Qani? Men de. Qani, baqayıq, kim birinci? Rustem birinci kesecigini doğrap bitirdi. Siz mektepte yarışlar yapasıñızmı? Ben sadikke barayım. Sen sadikke barasıñ, e? Ya sadikte barmı sizde yarışlar? Çapuv, beden terbiyesinen oğraşmaq. Bizde bar. Biz bir sınıfta oquymız. Ayşenen bir sınıfta oquysıñız, e? Amma provizornı kesmege mümkün degil ya da mümkün. Neni? Aslan da bizde.

Pişkende ya da pişmezden evel? Pişkende. Pişkende yeşil olan pomidor? Yoq, pişmezden evel. Rustem, ne vaqıt pomidor qırmızı, oy, yeşil ola? Yeşil olmay pomidor, tolko qırmızı. Ana, kördiñmi, tek qırmızı ola. Men beyledim, yeşil de ola. Qani, doğra onda, işi doğra, doğra, doğra. Qana, men şimdi sizge hamır berecem. Demek, kim doğra bitirdi, o hamır yayacaq. Mına bizim hamırımız. O bitirmedi. Hı? Bitirmedi, demek, şimdi bitirir. Mına biz hamırımıznı açamız. Men şimdi pıçaqnen onı keserim ve kesip berem, e, canım? Onı çetçikke al, mına bu yerçikke. Al mında, e. Çünki biz onı şimdi qoyacamız. Fırınımıznı yaqtıq. Yüz seksen derecege. Tavamıznı azırladıq. Endi ise hamırnı kesemiz. Baqıñız nasıl. Hamırnı biz yaymacamız, çünki o pek ince. Onıñ içün böyle. Ve yımşacıq hamır. Ve yımşacıq hamırımız. Oqlav, eger qalın yerçikleri olsa, qanı baqayıq. Mına böyle yapsaq yeter, e? Baqıñız, balalar. Oqlavnen az açıq yaymağa mümkün, lâkin pek ince yapmañız, yahşımı? Soñ bizim hamırımız teşilse, pomidorımız suvı çıqar ve aqıp keter. E, baqıñız, men sizge şimdi un seperim, ögünizge. Mana saña un, mana saña un. Unnı neden yapalar, kim bile? Bilesiñiz, nasıl un yapıla? Men bilmeyim. Ya sen işi bilesiñ? Bilmeysiñiz? Baqıñız, başta buğday östüreler. Siz kördiñiz, ketkende yollarda, çöllerde buğday öse, kördiñiz? Başta buğday saçalar. Buğday pişken soñ, onı degirmende, demek, ezeler, soñ un ola. Baqıñız, mana, epiñizge birer keseçek hamır. Tek azaçıq yayıñız, yahşımı? Çoq degil. Qalğan hamırlarnı alamız. Mına baq, Rustem, bu tarafqa azıçıq, bu tarafqa azıçıq. Bunlar tatabız, Nece? ya da öyle etmemiz. İyi, siz de öyle etiniz. Mana bu tarafqa azıçıq. Ana oldu. Kördünmi? Şimdi içine başta ne qoyacağımız? Biz başta, ğaliba, qaşqaval qoyacamız, üstünden et qoyacamız, üstünden pomidor qoyacamız, e? Pek ince etmeniz, yahşımı, qızlar? Qani, kim bizge bugün şiir ezberledi? Men. Dan, Dan, kim şiir ezberledi? Rustem, sen ezberledimi? Yoq. Yoq. Men şiir tügül. Ne ezberledin sen?

Top ösem men top-top havralar tavada, pişireler şorbada. Maşalla! Ya qartopnı da nege qoşalar, nasıl aşqa qoşalar? Bilesiñiz, qızlar? Qayda qoşalar? Oldı, Rustem, yeter. Şorbadan ğayrı qartopnı da nege qoşamız? Köbetege qoşamız? Samsalarğa qoşamız? Daa nege qoşamız? Çebereke. Çebereke de qoşamız, doğru. Daa qartop. Men episini bileyim. Maşallah. Daa nege? Mantı içine qoşasıñız? Yoq. Qoşmaysıñız. Aa, sarma içine qoşamızmı? Yoq. Doğru. Pişirmege qartoptan ve aşamağa. Doğru. Ya sarmanıñ içine ne qoşamız? Ana? Qaşqaval. Sarmanıñ içine qaşqaval qoşamızmı? Yoq. Yapraqlar. Doğru, yapraqlarnı pırnı içinen saramız, etnen, e, qıymanen. Baqıñız, endi alıñız siz de, qızlar, bir keseçik qaşqaval. Rustem, endi. Daa bir keseçik mına böyle etip et qoyamız üstüne. Oy! Mına böyle et. Qani, qızlar, alıñız siz de ve bir keseçik de pomidor qoyamız. Kördiñizmi? Eger qaşqabalıñız kiçkene olsa, baqıñız, pek köşesine qoyma, çünki sen onı qapaqlarsıñ da. Mına böyle qoy, mında, yahşımı? Soñ biz onı üstüne. Qapatacaqmız. Rustem hamırı pek balaban oldı, onıñ içün daa birer kesek qoymağa mümkün. E, senin yoq balaban hamır. E, sen pek balaban yapqansıñ hamırnı. Mana, endi üstüne qapaqlaymız. Qani, qızlar, siz de qapaqlañ. Pomidor qoymadıñızmı? Qoyuñız pomidorlarnı. Qani, Rustem, nasıl şiir ezberlediñ sen? Qazlar aqında Ve kirpi aqqında. Ne aqqında diñleycemiz, qızlar? Qazlar aqqında ya da kirpi aqqında? Kirpi. Kirpi aqqında. Keliñiz, diñleyik. Qapaqlañız üstüni. Ve Rustem bizge şiir ayta, kirpi aqqında. E, kirpi aqqında aytıp ber bizge şiirçigini, Rustem. Azlarnı. Kirpiçikni. Kirpini. E. Geceleri yüre alma, mantar pek seve. Tisen ona, toplana. Top kibi yuvarlana. Baq, nasıl qapatamız, qızlar. Köşeçiklerni mına böyle etip yapıştıramız. Açılmasın, yahşımı? Mına böyle aylandıramız ve yapıştıramız, eger sizge qıyın olsa. Qana, yap, Rustem, özün. Bugün ağadım. Körseteyimmi? Baq, bir parmaçığınen, mına bir parmaçığınen böyle yapasıñ ve yapıştırasıñ, köresiñ? Ana. Qana baqayım. Men ise bir dane yımırtanı endi üstüne sürtmege azırlayım. Ne içün biz yımırta sürtemiz üstüne? Qızlar, siz bilmek kereksiñiz, ne içün biz üstüne yımırta sürtemiz? Qırmızı olması içün, ya? Qıpqırmızı olıp pişmek içün. Baqıñız, mana Rustemniñ samsası endi azır. Biz onı tavamıznıñ içine qoyamız. Mana Rustemge daa bir dane hamır. Endi Rustem azçıq kiçkeñecik yapacamız, yahşımı? Yardım kerekmi saña? Şimdi men yardım eterim. Mına baq, ekige, bunı ekige daa böleceğimiz. Şimdi, şimdi Ayşe, men saña yardım eterim. Daa azçıq yayamız. İsteseñiz de tomalaq, üç köşe yapmağa da mümkün. Mana baq, bir köşesini alasıñ ve yapıştırasıñ. Köresiñ? Bunı böyle alasıñ ve yapıştırasıñ. Doğru! Maşşalla Munirege! Qana, onı da qoyamız. Endi baqıñız, bundan üç köşe yapmağa tırışacamız, yahşımı? Endi mına bu yerine degil, böyle üç köşe etip qoyacaqsıñ. Hop! Keliştik? Olmaymı? Baq, mına böyle alasıñ ve parmaçığınen yapıştırasıñ. Kördiñ? Nasıl isteseñ, öyle yap. Nasıl sende ola, Öyle de yap, Rustem, baq. Sen samsa yapasıñmı evde? Yoq. Daa ne yapasıñ? Çiberek, de şorba yapayım, de blinçik yapayım. Maşalla! Bazlamaçlarnı da yapmağa boya eken bizim yigitimiz. Ne, canım? Baq, daanı bir kere qoyamız. Mına böyle yapqanda bizde üç köşe olmaq kerek, köresiñ? Demek, mına bu köşesine qoyamız. Üstüne tavuq etini qoyamız. E, üstüne bir dane kesecik pomidor qoyamız. E, e, üç köşe etip, anda qoymaq kerek. Maşallah. Oldumı, Ayşe? Maşallah. Baqıñız, nasıl bizde güzel-güzel samsalarımız oldı. Endi Qarasuvbazarda yaşaysıñ, e, sen? Endi Qarasuv bazarğa barıp satsaq da olur. Mına, qoydıq. Alıñız andan fırçını. Qayda bizim fırçılarımız, qızlar? Mana mında fırçı. A menim hanı fırçı? Ana aldı Ayşe fırçını, Rustem oldı. Rustem, mana fırçı. Demek, mına. Yımırtanı endi sürtemiz üstüne. Kim bizde şiir aytmadı bugün? Uf, men tapmaca aytmağa istedim. Ayşe tapmaca aytacaq eken, buyur. Bir ayağı bar, bir qalpağı bar. Miau. Ana. Tek bir ayağı, tek bir qalpağı bar, e? Men de isteyim. Ma, yap. Tapıñız. Nedir o? Munire, nasıl tüşünesiñ? Bir ayağı, bir qalpağı bar eken. Bir qalpağı bar, şimdi o bizge oşay. Mana, siziñ de birer qalpaqlarıñız bar, e? Ve bir ayaq. O bir ayaqta. Sen bilesiñ cevabını? Yoq. Rustem, nasıl tüşünesiñ? Nedir o? Bir ayağı bar eken, bir qalpağı bar eken. Nedir o? Bir ayağı bar, bir qalpağı bar. E, o qalemge oşay, e? E. Qalem degilmi? Yardım et azçı qayşı. O dağda oşay. Bu M ariften başlana. M ariften başlana? İya. Ne eken o? Maymun ve kelebek. E, M ariften başlana eken. Qanı tapıñız, tapıñız, tapıñız. Ayşe, yardım et. O terekmi? Yoq. Yoq?

Tavuq etinen qaşqavalı samsalarımıznı fırınğa yollaymız, yüz seksen, eki yüz derecege, tahminen yigirmi daqqağa yollaymız, ve bu vaqıt, elbette ki, Lâle telekanalında sizler içün pek tez keçecek. Kettik! Oy! Sayıqlı dostlar, mına körgeniñiz kibi, o yigirmi daqiqa sizler içün pek-pek tez keçti. Demek, biz aşamağa azırmız, öylemi? Pek. Pek azırmız ve sizlernen sağlıqlaşamız. İlerideki yayınlarımızda, elbette ki, tebessümnen, güzel keyflerde ve yañı retseptnen daa siznen körüşecekmiz. Yayınlarımıznı bekleñiz. Epiñizge aş tatlı olsun! Qana, kim aşa baqacaq, bu baştan qızarta başlay. Qana, qana, qana, qana. Buyurıñız, buyurıñız, ana, çişlep baqıñız, aşav baqıñız.